Right, basi bono ominto omwanyagetie inge nabo ntagete kogosogeria ande onsi bono ase okebwaterete chinse chiga chia bono morogoba, nkogosogeria ng'a inaki agwo gose bwairire buya minto omwanyagetie inge. Oyo tari onde bono osoire ase embeo korende amarieta ane Rachel Odongo. Oise kondoka the VOV Iron Giant Woman tinkorora bobe, Eye kogera buna ere naro botambe, amashabiki nainwe mobwate amarieta mwanchete koratobaka, ng'a nonya nintwe ntwanchete gwetogia, kwani iko nini? Ee, narorire ng'a mwasoire mono kegima kong'enga enchiki korwa isiko ogakwa, igo bono nekero namanyire ng'a isiko agwo nigo mwabeire mokonganyerera mono kegima, Na buna ere enaro y'ane botambe, ning'anchete koraminyokie chirisano ime y'eng'ana ekorokwa ng'a sound checking, egere nchike omanya ng'a naye ng'o naende ng'ai bwetegete mono korwa kegima chinse chiga chia bono omorogoba. Eh, ase omoroberio bwe chiamate, etege bono kegima, egere bono toirurukani goetera ase chingero ao ao chigwata chi'ogosegeta omoroberio oyo iga, Okobua mono ninche gokoretera engambe ngororo ensiani ime ya Sunday Edition eye torabe tokogosoreria amo nero. Karibu sana. Tiga ngoyigu ng'a oyo ning'o ogochi gotoigorera omoroberio ase chinse chiga chiabo nomoroba ba Hallo Viovi. Alo obi obi, okorora ng'a eye yaminchoiri korwa ase embeho, lakini eye nabo ntagete goteba ng'a genderera kong'engeji aye mono kegima, eye kogera nkoragotebie ande ng'a nyari Odongo at your service. Konde iga iga bono nasoire gosiara ogenda mono kegima, tokumia igonda egere bono togendanie naye unyo kwa unyo. Halo voice of victory halo. Are obiobi, timanyeti ng'a enetwork yaino ere bobe egekogera yao ere bobe rishabiki riane, egekogera ndoche ng'a eyane nigo ere very full naende narorire nigo ogendererete kong'engage mono kegima, lakini tindarora bono kegosoa, igo ngochia kobwata nanyora kegocharara. Narorire omwana one Tong'i Nashoni Ocharo, nere oyio okoiroka ng'a Elder Tong'i Nashoni Ocharo,

Onde tagonche ki kore abwo? Narorire ng'a nigo gwetegete mono kegima omorisia Tong'i Nashoni Ocharo korwa ekanisa ya Burangia SDA, nabo ngoteba ng'a ekero ensinyo egokwanwa bobe igo bono imbamura etabwati. Ekero ensinyo egokwanwa bobe imbamura etabwati, naiteberenie ng'a momura one naye kore isiko iga agwo, ensinyo mbuya ere mono kegima. Hallo, Voice of Victory, hallo. Alove you vi. Yes. Narorire ng'a amashabiki ande niga akong'engejia timanyeti ng'a ina line ki eyokobachanda korwa isiko iga agwo lakini tiga ango mono ndarabasomera eh, chilaini mbwate iga iga gose elaini eri ya botambe einyora niga ere eh, 07407

Yes. Ninkoigwete lakini nkoigwete kwa umbali sana naye ng'o bono rishabiki riane. Minto mwanyageti inge bono nabo ebinto bigenderete kogenda enchera enge ekaminenga buna eyio narorire ng'a amashabiki ane nagasaine kong'engejia lakini rende halo biobi yes nere eye omong'ina kwambwatire buna ka korwa chinsemo chia mogenda nakoigure noore ime ye y'omoroberio yes mm-hmm buya mono sana omosubati nagokire mono sana ase eng'encho yogokobwata igo agontebia ng'a nigo ambwatete loud and clear korwa chinsemo chiria chia south mogirango ase akorokwa mogenda eh, market thank you very much eh, nagokire mono kegima ase eng'encho naigure ng'a amashabiki nare locked in naende bono mong'anchere ase eng'encho y'ebiro Ngende one on one nsoe ase engambo ye rituko ria rero, lakini nonya nabo bagoteba ng'a better late than never, tiga mbwate eyemo yoka egere bono inchake omoroberio officially. Hallo VOV. Yes, Voice of Victory nere eyomosubati. Hey! Imbuya nde ekegima rishabiki riane. Igo ng'a nyamatera yaito nigo chibagorete. Nagokire mono kegima abana bakwania abanto baito ba nyangosogo eh, abanto baito berigena goeta goeta batebie ng'a nagokire mono kegima ase eng'encho eh, naigure ng'a igo ore locked in. Yes. Imbuya mono basi bono omosubati oyio gagoteba ng'a mwomoke family korwa chinsemo chiri chia nyamatira iga akobasorora ng'a mosoe ime y'omoroberio eh, bwe chiamate eh, korwa iga ase eh, tv ne radio ya voice of victory eh, ase omochie ogetembe kia gasugu amagacha golf arcade bono bono nabo ntagete goteba ng'a Ime y'omoroberi bwe chiamate, esande y'edishon, nyarodongo bodongo chinde gokoirurukia, aase engencho y'engamba ensiani eng'ororo, torabe tokogosoreria ime y'ero chinse chiga chia bono morogoba. Etege bono kegima, oikaranse oike ege kogera omokungu bw'emamba, bono nasoire rogena, egera bono nchikogosera, gose nchigosia goika agwo chinsa ikomi na ibere chia morogoba. Tiango torairana gochia ensemo eria ye studio ya kabere ase ndoche oyominto Barina ogendete gwechandera aya amang'ana ye chibicha ne eriogi ng'a nkogoikera bire ase enchera y'obosiani mono kegima, egere bono imotebi akorutere engera eyemo gocha isiko iga abwo egochangamshe kegima egoburudishe ase eng'encho y'ogokoa ebiagaso na gokoarigania ime ye studio komo komo bono goika chinsa echio nagotebirie.

Alright, basi bono nyuma iga twatiekire eh, konyora engere eyio ensiani mono kegima ya nyamerako nabo ntaete kobotebia ng'a bono eh, nigo bono eh, nasoeire officially ase eng'encho y'omoroberi oyo iga bwe chiamate ekero nyarodongo nkona korigereria ing'a ninki rero torabe tokogosoreria ime ya kera kio Nigo nanyorire ng'a nigo nde challenged mono kogosoria gose gokoretera engambo igoro y'egento gekorokwa ng'a obogenki. Obogenki ase egatagati ye chiamate neng'ana yabeire gekororekana etari engiya, naende naro amaene ng'a ase egatagati y'abanto bamenyete birechatana kogosa kwerorekania goetera ase chinchera ao ao. Eagera rituko ria reero narora ng'a omoraria ogoika togosereria ering'ana rikorokwa obogenki ase egatagati ye chiamate egekogera bogenki bwabaire bokoreta endwari embe mono kegima gose already obogenki nendwari embe mono kegima ase abanto bamenyete. Inyora chiamate Nyasae ochikorire koba ororo na intwe naba Nyasae. Lakini birecha nagechete egento gekorokwa ng'a eamate. Pirato tari kogokigwa ekero akorora abanto b'eamate bamenyete amo nobosiani obuya bw'obochera bw'abene. Naki ekogera aa akona-kweburuga ase egatagati eye chiamate. Omanyete amang'ana nare nabeire nkorigereria, naende botambe nkorabatebia ng'a abanto bakorokwa abararia igo bakoreta amang'ana aya either out of deliberate study gose out of egento tokoroka ng'a experience. personal experience, Inwe oo nabo ogoeta isiko iga abwo kwaumera amang'ana aya, gose at times kwanyora nonye nabasani isiko abwo bamanyete ng'a aye nomorari ore gose nokoretwa ore moroberio gete ase embeo, kwanyora bakogotebi ng'a baminto omorari twachandekire noborwaire oboremo obonene twatwarire ase egatagati ye chiamate nobo. Gose buna nabatebirie Some of these things tokobaretera ase embeo are out of deliberate study. Bono, haijalishi ng'aki lakini Nyarudongo nakorire obosaki bwane buna omorari oino, naende nakerigereirie, narorire ng'a ase egatagati ye chiamate emechando na emekoononero ororo. Yagera narora mbuya rero totebanie ekeene one on one, head on, totari kobisana, buna mono ase ensemo y'obogenki. Na ekero ngokwana ng'a obogenki igo inyora, obogenki igo bogocha goetera ase chipati ibere, oyokogenka naro na oyokogenku naro ororo. Erio tobogenki ndigocha, onye oyokogenkwa na oyokogenka tibakobororo. Eri nering'ana rigo before rigocha ase egatagati ye chipati ibere, omogenki naro oo na omogenkwa naro ororo. I want to believe eki nakio ekegusii ekeronge. Eh, bono bono, ekero nkorigereria omonto okogenka goika abe omonwa omonto obwate echuchuchuchu, Yaani obwate omonwa otari gokira, gokwana amang'ana amange, ande mo in most cases okonyora amang'ana amange nigo are ay'oborimo, amang'ana y'ogoetania, mang'ana y'obogenki tanakoba amang'ana akoagacha. Automatically amang'ana y'obogenki nigo akoba amang'ana y'ogotagora na gosaria mono kegima. Ekero nkorigereria ase amariko narora egetabu ki'Emereng'anio Kumi na Nane, ebibungo biaye bitano na bitato bikare gokwanera ring'ana rinene mono sana igoro y'obogenki. Riateba ng'a amang'ana 'omogenki nigo are buna endagera enyansu, Amang'ana 'omogenki nigo are buna endagera enyansu, na aro nigo aagotirimboka gochia ase enkoro ime. Ng'a yaani, amang'ana y'omogenki nigo anga buna endagera enyansu, meaning ng'a omonto okogenka goika atware oromeme oruya, oromeme rogotereria, oromeme rogokwana amang'ana yaani ange endagera enyansu egotirimboka gochia aria gochia ase enkoro ime. Bono bono aba nabwo bono reero baria banchete kogenka torabe togokwanera, na mono ase onsi torore ng'a naki tochia korora ng'a obogenki obo ninki bwabeire bokomera, inki kiabwabeire bokoagacha ase egatagati ye chiamate. Amaamo y'obogenki nara riaya, ee buna bono egento gekorokwa ng'a gossip.

How we love to swallow it ng'a amang'ana aya obogenki niga agwansa mono kegima naende ng'a igo to iga iga igo twanchete gokora ki igo twanchete eh, koyamera Eh, bono bono tiga indigererie ase ebitenge biga intochi korigereria torore ng'a imbarabi gose bakogenkwa Ee buna bono, egento gekorokwa ng'a abairi, abasani, ee, abairi na abasani, amo nabaamate aba tokoroka neighbours, ee, obogenki mono anene aa, abo nabwo abanto bogokora ki? Bogoaffect. Obogenki nabo borabe mbogo affect aya egati giaye egati yao na abana bao though ntochi korigereria naro ng'a no birecha ase eng'encho agechete chiamate nabo ekonyarekana na omwana ogo akwange nabo ekonyarekana nonya mokamomura akwange gose akogeche gose omwana ogo omomura akwange ase eng'encho y'amang'ana abagenki bakorwa isiko. Remember abanto mbanchete gosarania. Mbanchete gosarania abanto ase egatagati ye chiamate ase amahane kidogo, nabo ntagete goteba ng'a amang'ana a sound checking naere among'anchere eminyoki bono omoroberio amashabiki ane momanye kondigia naende ase ebiro bikobwatia ngochinde kobaigorera egere bono mochake gochangia badae badae. Ase bono tiga toraminyokanie ake igo ndaigorera show ake. Bono nki ntagete gokwana? Egento nkere tokoroka ng'a relatives, abairi. Onye tokoba very careful nabanto bakorokwa abairi, abairi ekero ring'ana gete riachire gose riakonyorire more especially engaki y'emechando, nabo bakoagacha bwoo gose bayetagore. Number one, relatives, abairi. Barabwo naende baragere boetagoke goetera ase obogenki abasani. If you cannot be very careful some of these friends are very very cunning outside there. Abasani mbare bare abwo ogokumia isiko iga abwo. Some of them aren't that very loyal. You know omosani buna bono remember ebibilia iga akare gokwanera Ase egetabu ki'Emereng'anio, kumi na saba, kumi na saba, yateba ring'ana ri'ogokumia igoro y'abasani, tiga ngo ning'anchete gokwana, ning'anchete goteba amang'ana aya iga, korwa ase ebuku egekogera nembere kirori ande ake mobaise kobua ng'a amang'ana aya naro aya na Nyarudongo ngokwana. Emereng'anio kumi na saba kumi na saba Nekebungo nabeire ngosingerera ase obongo bwane, gekonakoira orere ororo korwa narenge omwana, gekoera nakeure abanto bakogesomerwa, na inche baka buna nabeire omonto omonene iga ninkemanyete, igo kegoteba ng'a omosani nigo akoba nobwanchani ase chingaki chionsi, na oyomino nigo aiboire akonye ase chingaki chi'emechando. Yateba ng'a omosani nigo akoba. nobwanchani ase chingaki chionsi. Igwa ng'aki mwaigwete, ng'a oyore omosani boronge takoba omo takoba omosani asore ase ekero egeke, meaning oyore omosani asore boronge takoreta obogenki asore chingaki chi'emechando. tagokoereria amagega e chingaki chi'emechando, goika atenene naye all through, ing'a bono omosani nigo akoba nobwanchani ase chingaki chionsi, ase obuya na ase obobe abe oyo bw'obwanchani. Meaning, ekero orwareire iga are omosani, ekero otara otarwareiri iga are omosani. Ekero okwereire, gara omosani, ekero otakwereiri, gara omosani. Ekero abana bao bagwete amatemu, eh, omwana ogo anyorete E, iga ara omosani. Ekero omwana ogo anyorete A plain iga akorete ki? Iga ara omosani. Monyigwete lakini minto mwanyagetinga. Eye Biblia yateba amang'ana aya. Ing'o omosani nigo akoba omo oyo, yaani ekero oro ekero omigire, ore omotaka pi omware otabwati kende, iga akoba omosani. Na ekero obwate chichiro edebe, nigo akorete ki? Nigo akoba omosani. Yarorekanire ng'a ase egatagati ye chiamate, obogenki bwagerire abasani aba ase amasani amange abutokire. Omonto agotebigwa ng'a aa omosani oria ore nere iga are iga na iga na iga, nere ojoine aa onsi nere oteba ng'a tiga nkore ki tiga nsoa nsoa ase ring'ana eri. Igo ng'a mosani tagwenereti koweaver, omosani iga aganeiri gotenena naye goika engori. Lakini bono ring'ana ndire abwo, rigochi riansionora ake, timanyeti gose aye kwanya gotafakari amang'ana aya, kaba omonto ogosoma bibilia na gotakuna, tari ogosoma tu. Ing'ana ndire abwo nigo chiri ambere a very big challenge. Gochia inse, ekemogo eki giateba ng'a oyomino nigo aiboire akonye ase engaki y'emechando. Haleluya! Mwanyigwa lakini? Yateba ng'a bono oyomino ere, oyomino nororio, nororia bw'enda eyemo, moiboire nere korwa e- enda eyemo iga, ng'a ere bono nigo aiboire akonye ase engaki y'emechando. A question comes, erinde ng'o nkoreboria inde, Narakarenge aa, ngwesuananie ase emechando y'abanto baminto baria toiboire nabarabwo. Narakarenge aye, ontengerete korwa abwo ase eruni gocha ase eruninga, kwabeire gokoba oyo bw'engencho enene gochia ase abanto bamino moiboire nabarabwo engaki y'emechando. I want to believe, abasacha mbare isiko abwo abaya nabakungu imanyete by example. Buna omoristo onge naochoni oyio ong'akire esimi gocha iga, tintageti komoa upload, eh nabo ndamanye ng'a abande nabo morarore bo, I really want to congratulate that man because nimaete who he is in this ase efamiri yabo aiboire. Eeh those are role models tomanyete isiko iga abwo, abanto mbare bare chi role model, engaki y'emechando bagotenena na abanto bamwabo, engaki ye ye engaki y'amakweri batenene na abanto bamwabo, lakini ajabu ni kana kwamba abanga buna aba. They only have few who come for them, eh, for their rescue ekero barabwo banyorire emechando. Ajabu ni ile kwamba, abange babo ekero barabwo banyorire emechando, imbake bakoinyora bacha eh, kobogoria emechando yabo. Gintagete kogotebia ase omoroba obo bono, haijalishi nabo eranyarekane naye oyomo obo Kwaberi kogwechandera abanto isiko gabue ekero ki'emechando, nabo eranyare kera nayomo gokwabogoria chigurube chi'abanto bande, neba nekenyoro ekegima, gose ekanisa engima, gose emino moe iso ase moiboire, nabo ekonyarekana naye kwaberi kogwechandera abande, rakini engaki y'emechando yaaye gwatigara gokoreta ki korae bweka? Kero kende gwaetera a lot of insults, kero kende gwaetera a lot of eh, eh, yaani emechando yokoramwa yogotwerwa amate. But I want to encourage you, be made of kirk. Egento eke nagekwana naende ase ewe, ewe program yaeta, ngateba ng'a obogima obo bwarorekanire bogosionora abanto ba Nyasaye mono ase egatagati ye chiamate. Ase engencho y'aki birecha ageachete chiamate, girecha birecha ageachete abanto ba Nyasae. But in case omochando ogocheire buna oyo, neba ng'a abasani bagotamire bonsi pi, be made of cack. Egekogera Nyasae agoteba, engaki y'emechando ase egatagati y'eamate yao, noara amo naki? Noara amo naye. Engaki y'emechando noateneine naye goika araria, goika engori. So what do I want to tell you? Minto mwanyagetinge, onye kore omosani omoiri gochia ase omonto gete ekero emechando yachire, tenena nere goika engori. Buna bono, iga chi omanye ng'aki speed ki ogochera in case of a problem kwarorire ng'a yaya omosani one gose omoiri one taraba treated buna anganeti gose tarabogoreru meroberi ya me igurube chiaye buna ntagete aye buna omonto Inwe kera omonto nabwate enchera agotaka amang'ana akoreke, abokonyora ng'a omoiri oo kero kende tarakorerwe na kwaganetie akorere akore ki? Akorerwe. Inwe ore omonto oyo koraae efamiri yaye isiko ritang'ani, egekogera ninka oragokiunde sana nkoinyora ande estatement tari mang'ana omogaka oyo obete embichu riokorokwa ng'a nere Gachagua oyokorokwa ng'a nere Rigiji, ekero arenge koba sworn in nigo atebete ng'a family first, I was really humbled, I was extremely happy enchera naroche omogaka oria ago ago ago applaud yaani enchera naroche ako akote ako agoteba acha achangamukerete eamate yaye agoteba ng'a. Ogokire ase engencho y'amate aye abete ogotenana nere mono sana ase ekenyanganyiro kiaye gia siasa. Amid the kind of challenges abete ogoetera, nkarora ogoakire efa y'amate yaye mbuya mono. Ee, korwa erio nkamanya ng'a naki naye amo nainche inyora ng'a ntoganeiri gokora ki? Nto we belong to some families, we belong to families, kera omonto nabelong'eti to y'amate gete. Inyora otaragenda buna omoiri, otaracha buna omosani, otaracha buna ekamati, otaracha buna momura omwabo nyarebe ase emechando yaye, egera koraha eamate yaye ribaga rinene, karaba nonya nomotogereri omuya, manya ng'a what is the cause of this problem, omochando oyo omoiri oo agoetera. Ng'ai oruere nabanto bakomanya omochando bw'omonto mono nabarang'enere mono inche number one the wife and the children minto mwanyageti ng'a naki okorora omogusia atebete ng'a abororo omwanyene obororo ombwanyene eamate ekora ki echana bosa igo minto mwanyageti ng'e tiga koba omwango ko gossip goteba ng'a nyarebe iga abwate omochando ore iga na iga nyarebe omaete omochando oye iga obakos by this and that Aande inteo Renaissance toraika abanto baye ang'e bagotebi bakoerese nayo obe ang'e go pre go go gokora ki? Go conclude by so doing twaitire abare moyo twakorire buna bono in case of abanto batwarire terminal diseases abanto omanyete mbare isiko abarwate chisukari barwate pressure abande babwate ebinto bikorokochia bo prostate cancer bachandekire emechando y'amarwaire Chiamate chiabo chiateemire gosuguma east, west, north, south, yaani chiamate chiabo chiteneine chire ororo for them, onye nomokungu ateneine nomogaaka oye, onye nomosacha ateneine nomong'ina oye, you know abagaaka motwanchete, omogaaka oonchokananire na mokaye chinyagitari, nere okomae buna mokaye akoire ibere ira, nere omaete enki kiamo kiamoroma botuko ngeito amoroma, nere okomoereria amache okomoereria amache omerera panadol, Lakini kwamanya konyora ng'a ekero kende abanto bakorokwa ng'a relatives and even friends beswananirie ime ase ogochaka gona kobeta-beta ebiara, basu basungusie amate y'omonto, ribaga yare koira ebiro ebinene ase ogoconcentrate korwaria omorwaire obo, naende bagenda korasolve amang'ana y'emekono y'obogenki bwao nintwe mwanyagetinge. Ning'o obarogire egesaku eke kia mwanyagetinge, lakini. Ning'o obarogire? Umm. Eyio nabo Ebiblia egoteba tobogereranie chigurube engaki y'emechando. Omosani obene, buna egetabu keria giatotebi, noyo okobogoreria, ee, okoba naye chingaki chionsi, oyomino noyo okobogoreria emechando. Lakini yatebekanire ng'a isiko agwo ase egatagati ye chiamate, Abanto bakoba abe ritang'ani gosionora abande ekero emechando yachire, naende gwenda ikawa nabaminto, gose abamwabo, gose abamino. Onye gaki onde taiyo ring'ana eri riana goikera inche Nyarodongo ndiana kombera I want to applaud my people, I want to congratulate them, mwah, ntebe mbuya mono sana egekogera nkiana kombera, but koreng'ana nobosaki nakorire, yatebekanire ng'a abanto ngosionorwa bare isiko iga abwo, ekero emechando yachire, abagenki babucha, Abagenki babasionora, abagenki babakwanera amang'ana amange amange amange, ribaga barenge koira ebiro ase ogokorera abanto bamwabo, kwanyora ng'a bairire ebiro ase okona-kogamba amang'ana ataisaini, ng'a nonya nomonto orenge gocha gokonyeka tasira, kwanyora osirire. Number two, point number two ere very important, nabo ntagete goteba ring'ana riria iga, na oboremu obonene ng'a. aranene abanto bamino, gose abanto ba ba ba aba emechie ende, abanto igo bagotiga omonto oku ne problem for so long, o suffer na omochando gete for so long, either ore psychological, omochando ore psychological gose ore physical, omonto gose ore mental, omonto yaani I want to say omochando ore physical physical na psychological tiga nkwanera abwo. Omonto achandegete na omanyete yare omino narwareire, emiaka emenga arwareire, agosuguma either nomwana omorwarerete, either nomokungu omorwarerete, agendererete gosuguma eamate yaye emechando gete nere oro omoyo especially omochando bwaborwaire. Inkwana goika nyarebe oyo omino ang'e, ase eng'encho bwobwate ne chibesa agochi kogosaba, ase eng'encho bwoboete ng'a bono ogochi kogenda ngochiare otaka moral support yago oetaneti, kwanza you know moral support nero. Ee, nabo ekoira ebiro biao. Abanto bande mbare mwanchete gokora chigasi chiaino otasuka even a single minute, ase eng'encho yogokora ki? Yogokorera omonto omino ring'ana nonya na okomocancel, omotebia ng'a Nyasaye nagwanchete. Amid the kind of challenges chia amarwaire gwaeteire ase omwana oo, amid the kind of challenges gwaeteire ase omong'ina oo okona koenda chikliniki, Nyasaye nagwanchete, he is the Prince of Peace, he is going to calm down the storms. Erema, be strong, Aya onsi naere omwana bw'omorembe noyo ateneine ensemo yao. Monto atasibe nonya ring'ana riaye ri'omonuko gotebigwa, Omonto ocha- ochandeka bw'ebogori ri'emechando, ogoika okorwara okoba egesero, naende naye omotang'ani kominyoka gocha ororo, kobori ng'a totebi inki kiariete Omwana ominto, totebi inki kiariete omosubati, totebi inki kiariete omomura ominto. In the real sense, inkwana go take your time, otamanyeti ng'a bono eye eke ere ensinyo. Omonto oyo bono ochire go break because of a certain problem. Ribaga anga gwatenenete naro from the word go, ekero kwa realized ng'a omwana omino nare ase omochando. Eh? Ekero ebinto biachire eh, bogeka ng'a naria omonto ogochaka gwesoanani, Riria bono nari omonto are oyo inno, riria bono nari omonto are oyo oo, that is when you want to show love, apana aminto mwanyageti nge. Ase egatagati ye chiamate abanto twegere kobogorirani chigurube mapema. Tari mang'ana nabo okonyora omonto oyo nere ekero kende nabwate oboreu bwaye, Nkoratebanwe tore isiko ga mwana ki abanto bane mbare otatebia emechando yao, akigwe oriminto omwanyagetinge, omonto naro oratebie emechando yao agende gokogosip isiko mono, atebe oria rero ebiamosamba rero eye rero iga rero ere iga, kiagera abanto bande bekwererana nemechando yabo, but inki ntagete gokwanera ase ensemo more especially ya relatives, inchu ng'ora, go slow. As, genda more ase emechie y'aba y'abairi baino, orensie egento giasoire ase ebirengererio ebiiche gosoa ase omoiri oo ekero kwabura-burire, na bekoba ororo bake ogokwa kwaye, naende gwenda ikawa agotigana emiaka yonsi pi y'obogima bwaye ekero ameete ase oboiko bw'ense. How does the Bible say? Naki Ebiblia egoteba, Buna bono tiga ngotorigererie ase amariko, Proverbs, eh, eighteen nineteen, Emereng'anio kumi na nane, ikomi na kianda, Ntagete koyesoma rero ase omonwa bw'egesongo egekogera naigw gekombeka buya mono sana. Iga egoteba ng'a help your relatives, monyigwete lakini minto mwanyagetinge, egoteba ng'a help your relatives and they will protect you like a strong city wall. But if you quarrel with them, they will close their doors for you. Monyi bwete rakiri minto mwanyagete ng'a. Igo yateba ng'a konya abairi bao. Tenena na abairi bao chingaki chiemechando. Kabe na barabwo like a strong city wall. You know, esiro ye ye ye ye city wall. Buna bono esiro ye city wall. Esiro ye si- ri yende iga bakoroka ng'a Esiro timaeti ng'a ng'aki ndayo, esiro ne esiro ase ekegusii, epillar eh, epillar. You know a city wall ekoigwa okwo ne chipillar, chichuma chiarigigwa gose ne chiwaye two fourteen gose ne chiwaye, naraba kera echiende ekero ko korokwa ng'a chiwaye twenty ng'a kumi ng'a chiwaye twenty chionsi nchikare ochiume ang'ana iga, aki bori egotumekwa ase ogosiira esiro kabisa enyo ene asie etarachaka koagachwa. Ng'a bono.

Aya abanto batigara kobora ning'ana ki? Inki kiagera gosoe nyare borigereria omo ekasini yaye oemiami gochia inse iga, ekasini yaye yaeta, na aba nabana ba ng'ina omo, ise na ise nabamo, ng'ina na ng'ina nabamo, ng'aki gose yanyarekana? Be careful ring'ana gwakwanerete omonto ekero arwareretu. Be careful ring'ana nering'ana gwakwanerete omonto ekero akweretu. Bibere kiafu ne ring'ana gwakwanerete omonto ekero omwana oye agwete amatemo gose ekero omwana oye achiete bogeka. Bibere kiafu, amang'ana y'emenwa eye naragerire oboamate bwasarekire isiko abwo minto omonyageti inge. Ee, abanto bakorokwa abairi, buna bono abairi buna bono tiga ndakwanere ase ensemo eria y'abanto baria mwasio onoirwe namakweri isiko iga abwo, gaki namanyire abanto baito mwasio onoirwe namakweri, na abande nigo more ase chisera chi'abamino basireirwe ase erieri Ria abamino bakwereirwe nimanyete emechie emenge isiko abwo nigo abanto bagendererete komboresa. Ntagete mbatebi baria mokwana mwachia koremia abanto ekero banyorire emechando buna eyio. Be very careful ne ring'ana okorusia omonwa oo, amakonda naro oo, amakonda aya mokorwanerera. Aba omonto agochia gokanigwa takwana ase rikonda ogecha abanto ogecha echairman ye rituko ng'a namorinete rikonda. Gochi togoakera Nyasae mbuya mono inche ndi gochi. Okorino rikonda, kwamanyire gose Nyasae oo otiania keiga ng'a yaya baminto ngochiore gwesoanania ase omorero nabairi aba, yagera rikonda riagoetera, tiga kwomana mooono ekero gwachiire amatang'a ng'a rikonda ndiagoeterete minto mwanya getinge. Amang'ana okorusia omonwa oo ekero abanto bakwereirwe, na bakogoetani pi naende akobeke ase akong'u nabairi bao. Buna bono eamate y'omonto yatenena nomonto, egento nkere gegoika giankona minto mwanyagetinge, omonto orwarerwa for years and years, nabatebi some of these diseases are what we call terminal diseases, marwaire buna aya chisukari ne chicancer, omonto orwarire oberire egesero, nkwana korwa gesieri nonya ne rituko erimo ng'a nomoiri oo are, Na bakona kogwakera esimi nkwana gocha, na bakona goteba gaki nyare obominto ng'ai achiete nkwana gocha. Chisimi nabo chiacha, nkwana kobwatanwa na esimi omwakera omo tenyare obominto nko a nko part naende naye ase ogosaba, naende ninche inche kogosiomeria. Onye tindacha ninkoinyorete, ning'endererete kobwaterana naye goetera ki? Goetera ase ogosaba.

Omonto ogosabera okobekera ogosaba para mbara bare minto mwanyagetinga, igo Nyasae agoteba ng'a ere nigo are omnipotent, Nyasae iga are ande onsi eh, Nyasae oito iga are available ande onsi. Ande taiyo ogosaba korabekerwe Nyasae akorete ki? Aborete, he is a very omnipotent. Bono bono omonto ogosabera, omonyagokworera kogotebi ng'a, my sister, it shall be well, Take heart and get encouraged, kwamanya koigwa ogwaki ne enchi, omonto oyo okomenta omoika bw'ogoshugurikera omorwaire. Tari besa akoa, tari egetama tamwagotomera, minto mwanya getinga naki nigo agotebia ng'a ki, it shall be well. Omonto chisemi chiachire rero, ere rahisi, omonto omanyete nyarebe narwareire, nyarebe nabwate emechando gete, you just do a simple text, omonto okorikera etext nonya riria orwarete ore getanda ogotebia ng'a Healing is your portion hallelujah abana ba Nyasaye omonto agogotebi ng'a healing is your portion onde agotebi ng'a I declare and decree decree healing upon your family oyio mwana na omosubati mogochia nere ekanisa iga abwo isiko eh, mogochia nere eh, Nyamache Central mogochia nere eh, bo- eh, mogochia nere Riana Central mogochia nere Kisii Central abwo mokoenda mokoenda nere ebigogo nsa abwo mokoenda nere chiabo nduruma ata abwo Naki ogotebi ng'a healing is your portion my sister, it shall be well, yaani gwakina, ee, oyo nere omosani. Abasani banga buna aba nabo baganeiri chingaki chi'emechando, abanto barwareire, abanto bakwereire, abanto ba divorceti, lakini inyora Nyasaye nagechete ki? Nagechete ogotigana. Ee, you see, lakini emechando ero nero abanto bagakora ki? Bakoumerana nero, even financial. problems, eyio na emechando, eh, emechando buna bono uchumi yabeire iga, chibe egete giakeire abanto igo babwate emechando, ebesa nchiyo isiko iga abwo ase amabaso aye condemning eserekari, lakini nere nabwate ng'a naye gokondemwa eserekari naye ekero abe omonto ogwetoma. Some pipo are idlers of the highest order, natebie abasae bane ng'a naki stop idling, tiokoba eidler of the highest order, noro okona goteba ng'a bono rende eserekari eye ya Ruto na Nyarebe, Hapana ee, ero ne tosinyete eminto mwanyagete inga ebinto mbichiete bogeka, but naye kare egera kobeka obosie emesa, kaba omonto ogwetoma, ege buna bono emechando eyio ekero egocha, naye omanyete ta tiga mbatebie naende egento gekogera abanto bande, batamwa na abasani, batamwa na abanto ba mwabo, ore idol of the highest order, amang'ana ong'ana kogamba eperepere, aye goikaransete korwa mambia baka bwaira. Monto tari korora amo gose nobwate sense of direction, gokorwara gose gokorwarerwa gotagete obokonyi minto mwanyageti inge, ense ya reo nigo ere bobe. Naye gogatagete obokonyi korwa ase abanto ng'a na abamino, naye twara gesinini iga, baminto bagocha one teba bakobori ng'a yare omonto kwarwarire, ire ngobwate.

Inchuo toonyacha ense eye buna boko na gokia ebinto ebiya tobwete ebinde mbuya bikoba binde bigendererete gosareka. Buna bono abanto mbe iniswete, abanto mbare iga abwo abang'aini omonto agoteba nebwate inishuarensi ekoketa for oborwaire bwaye ekero arwarire, chiabo sha nchirabwo chiabo chiabo chiabo Britam nchiacha, Chiaba ao ninchire oo, omonto eigenete ng'a ere iga are insured, engaki necha nabanto baye iga are well catered, agachete enibo yaye ekomogaramia oborwaire. Rakini birecha nomobe abana ba Nyasaye, birecha nomobe tiga mbatebi, nabo ekonyarekana obe insured rakini birecha akobekere bweinsuete obwate chibaso ochirigereti moino aria rakini kogokwa, Narigereria amang'ana aya aase amo iso onde iga nkarora buna abanto bagochandeka Nyagitari, omonto achandegete aganete eminiti etome etome etome etome ekwerende emo ekore emori ekore ekwerende recommend, bono bakagwancha kobua ng'a naki onye onye bono onye teraitabera narende tiga onye kwagure ekero gwaigure aba keche akore ki? Eitabera nemanye gokora ki. Imanye kochaka korwarigwa. Inki ntai kobatebia etome karabeka bishiringi bike igo minto mwanyageti ingo omobuko karabeka bike igo nonya na ebiro okogora panado nabo okogenda chi system chiang'i chi system nkohang'e chire kwanyora bono ri yarosire yang'iri igochandegete ekero igoro. Naye etome korigia eyao ya panado obogima bwabeire obokong'u, nyuma otararame abanto bamino ng'a mbari kogoshugurikera, nyuma otaratebi otaratebie abana bao ng'a mbari kogwechandera, minto omwanyageti ng'a nonye obogima bwakong'ire, twegere koras tori korabeka kando ande, totiga koregena nonye ne chiinsurance echi moono. Aye omwanchuse ng'a abanto batige batige amang'ana ye chi insurance yaya gacha ebesa yao yoborwaire and more especially for the civil servants kudos sana egekogera nkorarora ande ngwetoma more lakini rende naende yaikeire ebinto biao ochoganire inche bono timaeti ase tokorwa na ase togochi bireche oyo baminto nere niga iga agendererete kwerorekania ase oboiko bw'ense mono sana.

Okoandoa abarwareire, buna omoiri oo, ng'aki okomoandoa ekero arwareire, arwareiru, ng'aki okomoandoa ekero akwereiru, ng'aki okomoandoa ekero aborirwe nibo, ng'aki okomoandoa ekero ebinto biamochiereire bogeka, buna bono narigereria omong'ina oyomo, omong'ina oyo ere naye monye korwa chinsemo tintageti gwatora, but narora omong'ina oyomo, omwana oye asirerete Nairobi, origirie omwana oye omomura. Omwana o 22 years orwarete akeiga agateria obonga asinini, akarwarera emeremo, omwana oyo agatiga emeremo ase are gokora ne company, akabasoka. Omong'ina oyo, omwana oyoyo omanyire kobora abwo Nairobi, em close to seven months now minto mwanyageti inge, miezi saba bono. Omong'ina oyo omanyire ko origirie obokonyisa abanto bamochangere agende naira obiachi korigia omwana oye bwasinyire omong'ina omogotu, omwa omong'ina o 76 years, omwana oyo noyoye agoteba ochete chingaki yaani ochete gochia obokogoti pi agoteba ng'a tae expected nkonyora aye omwana ase emiaka eyio anyorete, lakini agateba akanyora omwana at at age fifty something omwana agacha. Ekero are emiaka amisini na kintu, okamwana k'obogotu kagacha. Agateba, rende tiga arere, tari tari ng'a mochie oachie buna aba bare ero bagochia bakora ebinto bagokora, ng'a gachire ake obogotu ng'a nobosooku. Omwana ogo gacha nacha age sixty years, nacha emiaka seventy kwani iko nini kwamanya gose nako karenge gocha kobioki bwoo. Egetong'u Nyasaye abekire ase inda yago, kereta ase oboiko bw'ense, Omonene akerere ere bweka. Lakini it's very unfortunate omwana oyo oye akaba ebarimo. Bono agatiga emeremo asare gokora ne ekampani, omong'ina oyo ochire korigia